Lungchung Diary Zanṭim ar a khua hngilh zai ka rel kho hlei lo. Pawngkam hawi le hnar thawng nih ka hriau an zualter. Ka ruahnak aa pai. Ka thinlung ah cuaithlaimi pahnih an hon um. Unau chuahpi tluk in a ka daw i ngei le chiah vialte ka caah a ui lotu lianlian le hlawhtlinnak ka hmuh caan ah keimah tluk tein aa lawm ve tawnmi le midang hngak in ka daw deuh seh ti a duh zungzal tu nungak cu vun chim lo lianlian ka dawt deuh hmanh ah a hnahchuak tawnmi dawtku ka thinlung ah an hung i pai. Referee ka ṭuan, aho nih tei te lai ka hngal kho rih lo. Paihbual sisehlaw rel loin tluk lengmang dawh an si. Bawlung chuih sisehlaw overtime minute hlei nga veve chuihter dih hnu zongah penalty chuihter hau ding phun khin an um. Biachahnak tuahtu ding ka si ahcun

Zei a thei rih lo ti cu aa fiang, tluangtlam ngai khin a vun ka chawnh. Uthang na phi kho ko lo maw? Kungṭhu na hmuh lai ka zumh. Keimah hmanh ka phit khawh i nangmah caah cun thinphan ding a um lo ka ti. Ka thinphang lo tuk le dawkaw, a karlak hmanh ah na phi kho maw ti kan hal lonak si cuh. a vun ka ti. Dotku mui ka hmuh ah ka lung a caw. Sian lonak lungthin he ka zoh caah a si hnga dek maw? Ṭhen a ka siang ve lomi ka lawhter. A bialeh colh ding hmanh ka hngal lo. Lau nawn in a ka zoh. Ka mithmai ah zeidek a hmuh rua. Na phi kho lo maw? Cuticun na um. Thinphang nawn khin a vun ka zoh. Ka phit khawh ko. Ka vun ti cu a thawpi a chuah. Lianlian kongah maw na lungre theih hoi tiah lungthin i thei ngai biahal khin na vun ka hal. Mi thinlung vialte hi maw a hngalh dih hnga ti awk in na um. Ka thinlung tein aw amah le nangmah kong ah vun ti ka duh ngai nain caan nih bia chim te ko seh ka ti. Kan mawṭaw chungah cikmi kan hawikom dihlak hla an sa i an i nuam ngai hna. Kan hawipa pakhat tawka nih capo a kan saihpiak. Hika mawṭaw aa citmi chungah hin aa uarmi le aa co ding zong kan um lai lo tiah a chim ngammi nan um maw? Chim u, ahodah aamah khan ngam tiah bia a kan hal. Kan dihlak in um hlah kan ti cio. Lungchung tein aa duhmi le aa uar ṭung i aa chim rih lomi hna nan um ahcun a rauhhlan ah i chim cang u. Nan tlai sual lai, kei hna cu ka chim cang hih, a vun kan ti thulh. Tahchunhnak ah, Thangthang le Dawtku, a vun ti cu an dihlak in an kutthang taktak in an beng dih. Dawtku nih a ka zoh. Mirhnawn khin an chimmi cu na thei maw? ti mithmai khin a ka zoh. Ka hmai a sen dih, zeiti um awk ka hngal lo. Tawka nih Thangthang a ning a zak khih, a vun ti chap ko ee. Pa si ṭung i mah duhmi hmanh kan duh kan dawt ti chim a ngam lomi cu Jesuh nih a zultu si dingah a duh hna lo. Zeiruangah ti ahcun Jesuh nih a kan dawtnak kong zong hi mi sinah an chim ngam hlei lai lo a ti caah a si. A von ti cu kannih tukah a view in kan view cio hna. Lungchung tein dawtmi a ngeimi kan dawt ti a chim ngam lomi cu mi vanṭha nan va si dah. Dawtmi nih an dawt ve hna le dawt ve hna lo nan hngalh colh lai i lungawṭawm in nan umnak chungin nan luat lai. Dawtmi sinah dawtnak bia a chim ngam lomi cu mi vanchia nan va si dah! Hawi dang nih an in chimkanh hna lai. Dawtmi kongah biachahnak hmaan tein a tuah kho lomi cu zaangfak nan va si dah! chan chung lungfak nan tuar lai tiah capo seih pah in mah hi tawka tlangcung cawnpiaknak a si a ti. A zul lomi nih cun i theih u ka hmai nan ka khap te lai lo a vun timi bia nih a kan nihter dih. Ka ni ve nain ka thinlung tein khua zaza ka ruat. Tawka hi kan i nok caan paoh ah Social leader a kan ṭuanpiak tawntu a si. A biachimmi tete chungah hin nihchuak lawng si loin ruah dingmi, a hmaan ngaimi bia tam ngai a chimchih tawn. Tawka bia nih khua tam tuk a ka ruahter. Tuhnu kum hra hrawngah khin tawka he i tong usih law ka tlangcung cawnpiaknak na zul duh lo le mah hi na si cang ko hih a ka ti te ko ṭung lai ti phun khin ka zoh. Dawtku nih

Ka ti len nain ka aw cu a chuak lo. Dawtku nih hin ka dawtnak hi hmurka in chim hmanh hlah ning law dawtnak in a khatmi mit in ka zohmi tal hi a thei hnga maw ti hna ka ruat. Kan sianginn kan phan, kan hawipa tawka nih cun kanmah lakin aa ṭhi-ummi kan um sual ahcun kan dihlak in i sawm siseh nan lungtling maw a vun ti i Kutpeng bu in tling tiah thang taktak in kan au dih hna. Mah le thil cio kan i lak hna i motor chungin kan ṭum dih. Sangkhat um deuh kan i kawl hna hnuah a bu bu in mah le innlei cio kan panh dih hna. Khualkhua in a rak kaimi hna tu cu motor nih a thlah hna. An fimnak le an thiamnak dihlak in ca a kan chimtu kan sayamah te zong

Ka bawmh khawhnak lam um ahcun bawmh tuk hme teh, sayamah keimah tu hi pei bawmh hau ka si i amah nih a ka bawmh peng cu sayamah nih aw atu cu an bawmhnak na thei lomi kan chim cang lai, kan pathum in kan i ton hi a donghnak zong a si khawh caah a ti. Khuaruahhar ngai le launak mit in sayamah cu ka zoh. Thangthang tang riat lioah cusim kainak man na ngeih lo lioah khan a lak tein kan kaiter lai ka rak in timi kha a vun ti vial ah Lianlian nih Sayamah mipio nih chim hlah tiah a vun thlak colh ve. Sayamah nih chim caan a si. Ka chim lo ahcun biatak hi chim caan a um i chim lo ahcun sual phunkhat a si tiah Buddha Pathian nih a kan cawnpiak i ka chim lo ahcun ka chiaṭha thleidannak lungthin nih sual a ka phawt lai i ka thinlung aa nuam lai lo tiah biatak ngai khin a chimmi cu a peh. Thangthang nan innchungkhar dirhmun hi a hngalmi ka si lo. Nan umtu na cawlcangh le na felning na nunzia ka hmuh tikah mi ka hal hna i anih cu pa saṭafa a si ti an ka chimmi dah ti lo. Nan chungkhat kong a dang ka theihmi a um lo. Tangriat lio i cu sin na kai phawh lo ah khan ziah a kai ve lo tiah Lianlian ka hal. Lianlian nih kainak ding phaisa an ngei lo. Asinain siangah keimah nih ka pekpiak lai, kan pekpiak lai ka ti ahcun ka hmai a ka khap lai lo i a duh lai lo caah nangmah tu nih a lak in kan kaiter lai. Ca i zuam law pakhatnak hmu dingin i zuam tiah

Sayamah chimmi bia ka theih cun kaa lawmhnak ma fak deuh ka ngaihchiat le ka lunghnomi ka ti. Lianlian cungah a thar in lawmhnak bia van chim ding hmanh zeiti hleihin chim ding ka thiam lo i Lianlian na ka dawt cu ka hngalh ko. Zia ṭha tein na ka chim lo, kaa lawm tuk mu ka ti. Lianlian nih kan bawmh khawh venak lam pei si cu lungnuam loin um hlah a ka timi aw nih ka thinlung a khekhuai dih. Curuangah teh si lai ka kai ding an rak hngalh cia i an rak ka sawm kha ti a thar in ka vun i fiang ṭhan. Dawtku nih teh a hngal ve hnga maw ti ka ruat. Lianlian le ka hal ngam fawn lo. Camipuai kan phit dih zan ah ka lung chungah aa pai pengmi thil kongah a fiangmi biachahnak ka lung nih a tuah khawh cang. Ka thinlung duhnak in si loin ka khuaruah khawhnak in lung i thlehnak tuah ding ka si timi le lianlian ka bawmh khawh venak lam cu a ka fialmi dotku he an karlak ah lamkaltu ṭha si i zuam hi a si ti ka fiang. Lianlian umlo kora kan siamah nih thangthang lianlian nih dotku a duh ti hi na hngal maw tiah a ka hal. Naite cami puai phit ti zan lawngah khan a ka chimh i ka hngalh ka ti. Nang zong nih na duh ve ko lo maw? Sau nawn let loin ka um hnuah Siamah ziah cu bia cu na ka hal, Siamah nih a nih buin, Thangthang kanmah zong hi nanmah bantukin a rak nungak tlangval balmi kan rak si ve cuh, nan mit auhin aho nih dah aho a duh ti cu kan in theih ko hna cu teh. nan sayamah dawkaw kan si hi aw a ka ti salam ko. Kei tham nih cun hawikom zoh in pei ka zoh ko cu ka ti daih ve. Ṭha tuk ko cu a si ahcun lianlian caah lamkaltu ṭha ka si ko lai tiah bia naa kam maw? Kam bak kan sayamah nih Kawlphung thluk ah Awngtuai nih ngiaṭaṭe lamkaltu he i co a fawite an ti le tiah a vun ka capo. Ka thinlung te cun ṭha ko hme cu ka ti pah ziar. Lianlian a rak phan. Kan sayamah nih voksa cawk a rak fial bia si ai. Sayamah nih ka dawt bikmi hna nan si caah tuzan zanriah kan dak hna lai. Ei dih in nan lawi te lai a vun ti pah khin dawtku sawmpiak hna nan duh maw? Amah chuahmi theng ei nan duh ahcun kan auhpiak hna lai tiah a vun kan hal. Cipkhap kan ti lo, rittetthi bang lianlian he kan dai khipkhep ko. Kan siamah nih um ko ne seh nan zah lai i nan paw hna khim sual lai lo a kan ti ṭhan. Chim ding theih lo ah siamah

Biahram vun domhdan ding ka thiam lo, ziahmi thla bang na ka ti ka vun ti phot. Kan pupa nih chikkhat te lawng a hung lang i a tlau ṭhanmi khi mi thla he an tahchunh tawn hna i ruahlo ah na hung lang i na tlau ṭhan te ṭheo lai ka ti le si ko. A von timi nih ka chim ding hna hi a hngalh cia hlah maw ti hna a ka ruahter ṭhan. Tlau zau seh ti hlah maw na ka duh tuk tu hi. A tlau ṭhan lai ti phan tuk bia hme teh. Tuzaan cu tlaipi tiang kan leng lai hi. Na duh ah dei tiang zong teh. Kaa tinhmi chungah ka bia von mernak ding lam ka kawl. Dawtku kum le caan ngai hi ti. Lukmalak ah an liam i tanghra hna kan hun dih ve cang ko. kan ngakchiat lio tangli hrawng kan kai lio kha tunai te bak a lo nain sungawn hna a chuah hnu cun college kai hna na hau lai i college siangngakchia na vun si colh ko lai hi ka bia ti bak in langtah kai na tim lo maw zeitin hme atu kan dirhmun cun ka kai khawh rua hnga atu tiang ka kai khawhmi hmanh hi lianlian thawng in pei si ko tiah hawikom ṭha le liangdan ṭha an rak timi bia hi cu Keimah ca i an rak chimmi ko hi a lo ka ti tawn cu. Lianlian ka cung i a ṭhatning hi cu a lawm zia hmanh ka thiam hlei tawn lo. Zeidah na tuah kun lai? Sianginn kainak ding caah kuli ṭuan hna te ka hauh ko lai. Dawtku a biapi ngaimi chimh ding kan ngei ka von ti cu. Ka ruahchih bia le zoh beh caah si hnga maw? Ningzah vun i tim phun khin a hmai a hung sen in ka hmuh. Oi dang bang a si lo. Ka mit bak ah zoh ngam loin sayamah te nih cami puai i a ra ding a biapimi an kan chimh lai cu kan rak i ngaih ngai tawn i pei ṭha tein kan rak ngaih tawn ko kha. Vun chim ko, ṭha tein ka rak ngaih ko lai. Hmaitonh in zoh ngam ve lem ṭung lo khin Lianlian nih cami puai ka awng lai lo. A nolh zong ka nolh ti lai lo. Sumdawnnak lei tu hin ka pum kaa cawm cang ko lai a ti i sianginn kai ti lo ahcun chungkhar dirh zong ka duh ko a ti. Na theih bangin lianlian cu miholh tam zong a si lo i aho nungak hmanh a kawm bal lomi a si. A ruang cu a thinlung ah nangmah na um caah a si i dawtku lungthin hung ka halpiak a ka ti caah ka ratnak a si. A hmai ka zoh ngam lo, ka mitsir tein ka zoh cu a muihmai aa thleng, sau nawn holh loin a um. Atu thengah chungkhar ser ding a tinak cu si lem lo, lungthin kan i hmuh ahcun college a kai chung zong ka hngah ko lai a ti. Ka bia ka vun peh lai ka ti bakah Lianlian min le na ka hi cu aa rem bak, tuhi Lianlian caah na hun ka lem bia si tih. Lianlian he nan i dawt ning hi cu Lianlian nih chawva na herhnak paoh ah sianlo ngei loin an bawmh i nangnih zeidang thil paoh ahcun a caah sianlo ngei loin i bawmh ding ti hi nan pahnih karlak nan biakamnak si rua tih. Biakamnak cu zeihmanh kan ngei lo, bawmh a ka hal i an dawt ti ka theih ve caah kan chimhmi a si ko. Aw, mibawmh lei cu nunlak ci bak si hih. U Thang Lianlian nih chawva in an bawmh tawn ti cu ka hngalh. Lianlian nih hin ka daw taktak sehlaw keimah sungh ngam in an bawmhtu ve na zum maw? A biale kaa harh bak. Zum ti dingah le nangmah pei an dawt deuh ko cu a ka ti lai ti ka phang. Zum lo van ti dingah le dawtnak taktak nih cun mah dawtmi sungh ngam in hawikom cu an daw deuh hnga maw a ka ti lai ti ka phang fawn. Chim ding ka thei lo i Cutiang tiang cu zeitinhme ka thei lai, nangmah sung ding tiang cun a kan bawm ve rih lo cuh, tiah ka leh. A si ahcun U Thang, lianlian cung i ka lungput kan chimh hlanah zeiti ka leh ah dah a ṭhat lai ti na lungput vun ka chim hmasa. Vel le anka biahleng um lo tein voidang i dawtku aw a lo lo, a aw a ther, chunglei ah inntuar ngaimi ngei sehlaw ka lawhter. Ka lungthin nih chim a duh taktakmi bia le ka ka in a chuak dingmi bia an i khat kho lo. Dawtku chimte ding ka rak i ruahmi biafang vialte cu diary chung i ṭial awkah chiatta an hau cang ko ne.

Lungthin aa hngal lomi nak cun ngakchia tein aa hngal cangmi kan si i a ṭha tuk ka ti ko si. Dotku mit-au a piang ngai i a nem ngai ṭung nain a fimnak nih huham a ngeihter ngaimi a mit in ka mit bak a ka zoh peng. Ka zoh ngam huaha lo. Zia hawikom in i komhnak min cun kan lungthin cu kan i hngal dih hna hnga maw? Ka lungthin na ka theih in na ka hngal dih maw? Hngalhtawk cu kan hngalh ko rua ka ti. Zia na ka hngalh dih ahcun ka lungthin cu na ka hal ne. Na theihmi cu na kawipa lianlian cu ka chim ko ca. Ka chim hlan a ngai ding phun khin ka um cang. Dawtku minung cu kan thinlung ah kenret bia thinlung de ah chiahmi bia zong a um lai cu teh. Zeitindah na thinlung taktak cu lianlian cu ka chimh khawh lai i na ka chimh lo ahcun

Thintak cu vun ka chim ko. Keimah tu bia a ka hal i a bia let loin ka bia tu ka peh. Nu nan caah cun nanmah an dawtu he khua nan sakṭi ahcun nan i nuam lai tiah ka ruah ko. Lianlian cu a zeizong teah an theithiamtu ding le bochan awk tlak bakmi a si tikah a ṭha bak tiah ka ruah ko. Lianlian ṭhatnak lawng na chim. Ka biahalnak biaṭha in ka leh dingmi cu na duhnak taktak a si maw? kan timi tu cu na ka let lo. Cute cu vun ka let ko. Na duhmi taktak a si le si ti law a si lo le si lo ti ko. Ka chunglei in ka chia le ṭha thleidannak nih thiam lo a ka coh tuk bu in ka duh takmi si ko dawt ku tiah i harh ngai bu hin ka leh. U Thang na lungthin tak na ka chimh le kaa lawm. Na bia ka ngaih ahhin nu cu kanmah a kan dawtu vaat ahcun i nuam ding phun lawng in na chim ee. Kapkhat lei lawng in dawtu hnak cun kanmah zong nih kan duhmi le kan dawt vemi le anmah zong nih an kan dawt vemi he um ṭi ah kan i nuam deuh hnga lo maw? Kei cu cu bantuk cu pei Pathian sin i ka thlacamnak cu a si cu. Asinain ka thlacamnak hi tlin dawh a si ti lo tiah na chimmi nakin ka chimmi hi a hmaan deuhmi a si ti phun khin a vun ka zoh. Uthang nangmah bantuk hawikom a dawmi hi ngei ve ning law ka duh ning. College na ka kai ahcun ka dawt tukmi a ka chimhpiak ngamtu ding, hawikom caah mah duhmi zong a kaltak ngamtu ding hawikom ṭha ka kawl ve lai i ka hmuh ahcun

ti khotu um hna sehlaw cucu dawtnak a si lo, a dawtmi a sung ngam caah dawtnak a ngei lo kan ti khawh lai maw? Uthang nomhnak le lawmhnak hi lenglei thil chawva lawng in a rami a si lo teh chunglei lungthin in a rami a si. Lenglei thil nih chunglei zongah lawmhnak a chuahpi khawh ve ko si. Lenglei thil ah i nuam lo ngai buin Chunglei ah kan i nuam tuk lai ti cu ka zum lo. Ka bia a ka let ve ti lo. Ziah lianlian cu amah nih a ka chimh ko lo. Nangmah theng cu an fial. Pasal a ka duh i a ka dawt takah amah nih pei a ka chimh ding si cu. Na hawipa hi Jesuh zultu si dingah i tlak dawh a si ve lo hih, tiah cami puai kan phit dih. Kan tlun ni ah kan hawipa tawka chimmi capo bia tu a vun ka char hnawh ko. Aa tlak ve lo hih a vun timi bia ka ruah ah nan i tlak veve lo a kan ti duhnak a si rua ka ti i ka phuhrung ziar. Ka lung ah a hung chuakmi cu tawka nih a rak chim lioah khan a lung ah a rak um ngai ve lai ti ka ruah ngai nain ka bia tu peh ko ning ka ti. An chimh te ko lai a voikhatnak chim a ngam ve lo i si mah dawtmi kan dawt ti chim hi a fawi te ah maw na rel. A fawi le fawi lo na hngalh cu chim na tim bal cang le maw a ka ti ṭhan. Dawtku bia nih nam tong rawh bang ar ko in a ka tuah. Uthang College na kai tikah major na lak dingmi ka theih, zei major sihni mi caah biachimpiaktu a ka ti i a ka vai vunh salam ko ti awk theih lo ah an cabuai hna ka muai thulh. A thinlung tein anih ka chuak ngai men lai dah ka ti. A hmai ah ngakchia ningzak bong tongh lo ding le banh lo ding tiangin ka banh dih. pasal kaa ti i ka bia ka peh. Dawtku zeitindah Lianlian cu bia ka hei leh lai? Na bialehnak a ka hal te lai va si kaw. Nangmah nih a ṭha na ti ning tein let te ko. Dawtku capo bia si lo hih tiah ka lehnak aw cu a hrang pah rua. Thintawi phun in i la hlah, amah sinah ka chim te ko lai. Sungawn chuah hnuah si te seh, cu hlan i theih a duh ahcun amah ra te ko seh. Kei cu ka lungchung ummi bia bak ka chim ko lai tiah a vun ka chimhchih pah hoi. Biachim ṭhan ka vun i timh lioah dawtku na pa lawi rih lo maw tiah meeting tuahnak in a hung lawimi a nu biahalnak nih kan biaruahnak a donghter. A nu nih na u thang cu coffee hna na dangh lo maw ruahlopi i kannih inn ah hung kan len. vun dangh ca a ti. Ka nu a nih hi cu hawile dawt a thiam tuk i hawile caah ramvaih phunkhin dawh aa lak kho cuh tiah nih bu in a leh.